Gelek çîrokên hêja hene yên ku em dikarin di riya wan de metelokên gelêrî pêşkêş bikin lê me di vê programê de bi van meteloka bes kir. Dem baş em ê di xeleka xwe ya dawî de ji şêweyên çêkirina programê digel we bin. û Nemir Ayaz Yûsûf têra wê mafê wê dayê de di strana xwe de kamê li guhdar bikin dibêje dibêje vê biz deqekê çawa çêbû Farqîn ku de Farqîn Farqîn Bi rastî ji bo min program gaveke mezin bû û destpêka pêvajoya min di warê rojnamevaniyê de. Karê min amadekirina xelekan bû di gel giriyan û program hewldaneke nû bû di warê ziman de. Sebaretî min programa huner gaveke gavayeke mîn bû ku bi rengekî nûjen di warê ziman de min kar kir. Belgekirina kultura kurdî, çanda kurdî, dîroka kurdî di rêya metelokên kurdî de. Karekî ne ewqasî hesan e. Mirov car cara divê li gelek jêder û çavkaniyan vegerê heya ku karibe peyvekê yan metelokekê yan gotinekê pêşkêş bike. Digel hevala xwe evîn me metelok danîn, em li ser wa disekinîn, me şirove dikirin, me zelal dikirin û me ji ê me pêşkêşî ê pêşkêşvan dikirin ku wî bi rêya xwe ew metelok pêşkêş dikirin. Karê min di programê de li pişt kamîrê bûm û herdim ez yê pirsiyar bûm. Ez di programê de fêrî hin goşeyên nû bûm ku ez bikişênim. Karê min di montacê de bûm. Min xelekê min programê montaj kirin û hêdî hêdî fêrî şêweyekî nû bûm di montacê de. Li dinya bêserî. Miletê kurd her tenê ma ya li dinyê bêserî, bes yekîtî tê de nîne. Tê kurd her tenê maye li dinyê bê serî. Aloziyên ku wek pêşkêşvan ez rast wan hatim di destpêka xelekan de bû, bê ez ê çawa pêşkêşkirineke cudawaz û sivik hilbijêrim ku li gorî navaroka programê bê. Pirsgirêkên ku me didîtin wek amadekarên xelekan, nebûna programê ji vî rengî û şêweyên rengereng yên pêşkêşkirinê yên ku me dihilbijartin. Yek ji wan zehmetiyê ku rastî me dihat di warê ziman de ku hin metelokin hene girêdayî taybet bi herêmnan e.

Min bi kamêreke tenê wênegerî dikir û min gelek zehmetî dît gava ez ji di aliya ve li ser dîmenekê dixebitîm. Hin zehmetî di montacê de hebûn gava ku ez li valahiyan digeriyam û ji ber ku merov nikare her tiştî ji youtubê bibê û gelek caran xelekên me qedexe dibûn ji ber ku muzîka xelekê taybet bû û ne ji mafê me bû em bi kar bînin.

Xewna min e ku ez karibim naverok ne zengîntir û agehî ne bi sûd pêşkêş bikim. Xwesteka min ew e ku program berferehtir bibe, meztir bibe, da ku bigihê hejmarek herî mezin ji xelkê me, nixwestim li welatê Ewropayê yan li welatên koçberiyê, Ku milet di nifşên nû zarok dûrî çand û kultura xwe dikevin. Ez ê gelekî kêfxweş bim ku ez karî bim mafê her xelekê bi kamîra xwe bidinê. Ez dixwazim ku xweşikbûna hunerê di programê de bidim xuyakirin. Ê bi evîne xew lê nîne. Çi ye? Me de serê xweş e. Na, tiştek tune, ez zilû bi te re mutefeal. Allah Allah, bes ne. Em ê li vê derê herin cem mêvanê xeleka xwe bê çi wê bê ci. Bê çi wê wê çi wê ji. Dize. Ez gelekî bextewar im ku min bi tîmeke bi vî rengî re kar kir û ez bi navê tîma kar spasiya hin hevalan dikim. Ez dibêjim. Divê em spasiya van hevala bikin. Tu dibê çi giriyan? Helbet yên ku destêwad serkeftina vê programê de hebû û gelekî bi me re alîkar bûn û pişta me girtin.

Bavê min î. Dadê qurbana te bî. Sağ ol yadê. Bi rastî programa me bêhtir zengîn bû bi hebûna kesekî weke dadê ji ber ku programên bi vî rengî zengîn dibin bi hebûna kalepîrê me û kesên ku bi temenê mezin bin. Her wiha em spasiya malbatên xwe dikin ku pişta me girtin di gavên me yî pêşî de û her wiha em spasiya mêvanên xeleka dikin û bi taybet hevalekî me yî hêja ku gelekî kedayî bi me re hebû bi navê Dilxwaz li benda tîma huner bin di programeke nû de. Dem baş.